Казанда үткән татар теле укытучыларының бөтенроссия бәйгесендә әлеге Рәдүт мәктәбе укытучысы икенче урын алды. Хәзер инде татар теле укытучысы Лилия Килмөхәммәтовның дәресендә булабыз. Сезнең парталарыгызда конвертлар ята, группалап эшләрбез без сезнең белән. Монда шигъри юллар, сезгә аларны дөрес итеп җыйнарга кирәк була. Лилия Килмөхәммәтова Оренбург педагогия институтының рус-татар бүлеген тәмамлаганнан соң, Рәдүт мәктәбендә сигез ел эшли. Ул Сарыкташ районында татар теле һәм әдәбияты укытылган җиде мәктәптән бердәнбер урта мәктәп. Конкурста катнашучылар арасында Лилия иң яшь укытучы була. Биш ел Яңа технологияне кулланам, бу критик фикерләү технологиясе. Бу технологиягә миңа бик охшый, чөнки ул укучыларның фикерләү системалаштыруны үстерә, сөйләм, сөйләмне дә үстерә. Шуңа күрә бу технология безгә менә хәзерге вакытта балалар татарча бик начар сөйләшәләр. Районыбызда күбесенчә урыс телендә сөйләм алып бара. Шуңа күрә инде бу технология бик файдалы дип уйлыйм. Яшь мөгаллим өлкә, район конкурсларының барысында да катнашырга тырыша. Мәсәлән, әлеге уку елы башында өлкә бәйгесендә ул беренчелекне яулады. Бу җиңү Казанда узган конкурска этәргеч була. Бүгенге көндә мастер-класслар, яңа белем һәм тәҗрибә алуның бер алымы. Шулай ук яңа технологияләр, методикалар белән дә танышу мөмкинлеге. Яңалыклар дәресләрдә дә актив кулланыла. Матурлыкны без сезнең белән беренче мәхәббәттә дә күрә, кайберебез Тормышның тынычлыгында. Лилия Килмөхәммәтова укучылар белән төрле иҗади конкурсларда катнашырга тырыша. Бу елны мин татар телене олимпиадада беренче урын урынны алдым. Безнең татар дәресләре бик файдалы һәм кызык. Диана Нургалимова өлкә бәйгеләрендә Муса Җәлил шигырьләре белән җиңүләр яуласа, Зилә Биктова күптән түгел Россия төбәкләреннән Казанда җыелган балалар өчен үткәрелгән иҗади ярышта беренче булды. Безгә бик охшады безнең укытучы, ул безгә вич әйбәтләп сөйли, без аны бик яратабыз. Мастер-класс педагог өчен иң югары нокта, ул анда үзенең эшен, кулланылган алымнарын гына күрсәтеп калмыйча, шәхес буларак та ачыла. Жюри әгъзаларына минем мастер-класс бик охшады дип уйлыйм, чөнки алар кызыксынып тыңнап утырдылар. Хәр укытучы индивидуаль шәхес булды, аларга карап сокланып утырдым. Куркыныч та булды инде, бик нык кайгырдым, ләкин менә җиңү шатландырды бигрәк тә.

Для школы это, конечно, большая победа, то, что Лиль Мансурна заняла второе место э, во всесоюзном конкурсе в городе Казани. Әмма күңел борчуы да бар. Мәктәп китапханәсе татарча матур әдәбият белән боетылмый диярлек. Нәтиҗәдә балалар бик аз укый. Күбесенчә китаплар иске инде, журналларны алып торабыз. Сөембикә журналы килә безнең библиотекага, Казан утлары, Балаларга Салават күпере яздырдык. Яңа китаплар кирәк идеме? Булса, без куаныр идек. Рәдүт авылы мәктәбе өлкәдә татар теле һәм әдәбияте фән буларак укытылган 27 мәктәп исемлегендә. Яңа китаплар да булса, дәресләрнең сыйфатын тагын да яхшыртыр идек, диләр. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.